Yn enw i di Dylan Jones a dwi yn darlithydd yng Ngholeg Cambria, yn darlithio mewn gwasanaethau cyhoeddus, gyfraith a gwleidyddiaeth.

Dwyieithrwydd, y modiwl MA gyda Sgiliaeth, yym, a o'n i'n gwneud y cwrs yna 2003 ar ddeg, 2004 ar ddeg. O'n i'n gweld o'n gwrs ddiddorol iawn, yym, ac yy, dwi'n teimlo bod fi wedi dysgu tipyn o sgiliau o'r cwrs yna, dwi yy, rwan yn medru defnyddio yn yng ngwaith pob dydd gyda'r yy, disgyblion. Yy, defnyddio y sgiliau o drawsnewid yr iaith ydw i yn ei ddysgu yno fo, lot o waith cwestiynu, trio ehangu y cwestiynu yna, cymryd pethau ymhellach hefyd, rhywfaint o waith ysgrifenedig, cyfle i drafod yn y ddwy iaith a dwi'n teimlo bod trafod yn bwysig, dwi'n trio arwain y dysgwyr lawr y llwybr o drafod a defnyddio y iaith maen nhw'n dewis i drafod ynddo fo, ond bod ni wedyn yn trawsieithu fel mae pethau'n mynd yn ei flaen. Bod ni ddim yn cyfieithu, dyna un o'r pwysigrwydd ydw i'n trio roi ar ar y broses ydy, na nid cyfieithu ydan ni ar unrhyw adeg, ond yn bod ni'n trawsieithu pan mae hynny'n yn briodol, a bod ni hefyd yn wedyn yn defnyddio y cyfleon sydd gan y dysgwyr i drafod yn ei iaith dywisol ac i wneud gwaith yn ei iaith dywisol, ond bod hynny'n rhywbeth sydd yn digwydd yn naturiol yn y dosbarth yn hytrach na creu rhyw sefyllfa artiffisial, bod o'n rhywbeth da ni'n ei greu yn naturiol o fewn yr ystafell dosbarth a fel mae yr achos yn codi i ddefnyddio'r ddwy iaith yna 'dan ni'n yy cymryd y cyfle i wneud hynny. Un yy dwi'n teimlo'n yy sydd yn bwysig iawn ydi bod yy yr adnodde 'dan ni'n greu yn ddwyieithog, 'dan ni'n hefyd yn trio sicrhau bod yr awyrgylch o fewn yr ystafell ddosbarth yn un dwyieithog yy ag yy ma' hynny weithie yn rhywbeth sydd ddim yn digwydd bob tro, er enghraifft yn y, yn y coleg, a ddim yn digwydd bob tro um, o fewn y sector gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n rhywbeth da ni'n teimlo sydd yn bwysig iawn uh, y bod ni'n gallu uh, rhoi y pwyslais ar y dwyieithrwydd yna ym mhob agwedd o'r cwrs mae'r dysgwr yn ymwneud â fo. Wel dwi'n hapus iawn o gefnogi cwrs sgiliaeth ar modiwl MA a'r modiwl methodoleg dysgu dwy ieithog y dwi wedi bod arni hi. Yn sicr dwi'n dyst i'r i'r dysgu safonol oedd ar y cwrs yna ac hefyd dwi'n hapus o ddeud fy mod i wedi gallu datblygu sgiliau sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi Yn ystod y cwrs, ydw i'n ei ddefnyddio rŵan pob dydd yn fy ngwaith bob dydd, a felly mae'n hawdd iawn i mi gefnogi y cwrs ac yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd ymlaen ag gwneud cais ac ymuno ar y cwrs, wnewch chi ddim difaru.